Yoo abusuafoɔ mema mo akwaaba ɛnɛ matena ase yi deɛ ɛnyɛ aduruyɛ yɛreba abɛkasa afa y'apomuden ho ma menka no sɛ ne nyinaa yɛ aduruyɛ na sɛ wahu o ahaa yɛreyɛ nnuro no na yɛrehwɛ y'apomuden mu nso na mo a mo asascribe nyinaa nso no meda mo ase ɛna afei nso wo a wo nsascribe yɛ no merebɔ nkaeɛ sɛ wobɛyɛ dɛ wobɛ subscribe now na ayɛ dɛn aboa wo Biribi a yɛbɛ posti bia anaasɛ yɛde bɛtom bia no nsa bɛka no sharp sharp sharp. Na ɛnɛ yi no yɛɛba abɛkasa afa yɛ kidney ho. Nneɛma a yɛyɛ a ɛha yɛ kidney no. Oo bɛka sɛ na dɛn nso ne kidney? Na kidney twi din koraa de sɛn? Nwe aso na tie me na ɛbɛboa wo. Ɛnɛ yi no yɛɛba abɛkyerɛ nneɛma nnum a woyɛ a ɛde problem ɛbɛma wo kidney. Na oo bɛka sɛ na kidney koraa mpo no Dwuma bɛn na edi? Ɛyɛ asaawa a ɛda yɛn nipadua mu. Ɛyɛ asaawa, na ɛsɔne nsu fi ne mogya su fi biara so na aba abɔnten sɛ dwonsɔ. Sɛ woate nea mereka no ase? Ahaa. Enti no, sɛ wo kidney ho ba problem a, Na odwo nsɔ twaa no nso, ɛno nso ho aba prabrɛm. Enti na nkurɔfoɔ bebree no, sɛbi yɛde rɔba ato wɔn ase ɛne wɔn bɛɛma mu no. Because wɔn kidney no ho wɔ prabrɛm. Na ɛnɛ yi no, meba bɛkyerɛ wo nneɛma nnum a wonyɛ because woyɛ a ɛbɛ afɛte wo kidney ma ɛde ɔhaw ɛne amaneɛ ɛbɛbrɛ wo ne w'abusua. Na mempɛ saa nti, medɔ wo nti na manya mmerɛ na merebɛkyerɛkyerɛ wo nneɛma nnum a woyɛ a wonnya kidney problem. Nea edi kan, sɛ wobɛte wo nkyen so. Nkyen yɛ sodium, ɛyɛ hard element. Sɛ wodi nkyene bebree a, ɛkɔka kidini no a, kidini no ntumi nyɛ adwuma te sɛ sɛnea wundi nkyen a ɛyɛ no. Ɛbrɛ n'ahoɔden ase, na adwuma a ɛwɔ sɛ ɛyɛ no, entumi nyɛ dɛn? Entumi nyɛ. Na sɛ wodi no kɔ anim a, na afei ɛresɛe kidini no koraa. Enti na wo te a yɛse yasesa obi kidney. Problem wɔ kidney no ho enti na wɔn asesa no. Nti no sɛ wowɔ hɔ na sɛ wo mpɛ sɛ yɛbɛyi wo kidney anaa sɛ ɛde ɔhaw bɛbrɛ wo sɛnea me kaeɛ no a, ɛneɛ one te wo nkyen so. Obi a me nim no sɛ ɔdidi na sɛ nkyen no yɛ sei wɔ mu koraa a, ɔse nkyen nim. Even sɛ nkyin wɔ mu a ɛhɔ ne hɔ kora ɔse nkyin nnim. Ɔpɛ nea wodi a like wobɛte nkyin no wɔ wo se akyi. Nkyin taste no wobɛte wɔ wo se akyi na ɛno nso na ɛde problem ɛma wo kidney no. Enti no nkyin asɛm yi a mereka yi sometimes wokɔ hospital ɛyɛ maame mpanifoɔ no ne above fifty years no wɔkɔ hospital na doctor akyerɛ wɔn sɛ wɔnte wɔn nkyin so. Ɛnyɛ biribiara o, wɔn ahu sɛ wɔn kidney no ho wɔ problem na wɔn bɛka akyerɛ no sɛ maame e papa e, w'asaawa no ho wɔ problem nti gyae nkyen di anaasɛ ɛte so no wɔnka nkyerɛ wo na wɔn atwa so short na wɔn aka akyerɛ wo sɛ mɛndi nkyen, te nkyen so.

Obi bɛkasa akoma. Wo deɛ ma wo kidney ho ma ɛmmra problem na hwɛ baabi akoma bɛdwane akɔhyɛ. Ɔbɛdwane koraa ɔbɛyɛ ne ho sɛ ɔnim wo. Ɔbɛyi wo ama. Enti no sɛ wote hɔ nom a na wo kidney no nso no woadwen ho. Ɛnyɛ akoma nko ara na ɛkuta nipa. Sɛ woate nea meka no ase ahaa. Nea ɛtɔ so mmienu, ɛnni ho kwan sɛ wode dwonsɔ hyɛ wo ho kyɛ. Obi wɔ hɔnom a ɔte kaa mu a, sɛ dwonsɔ de no a, ɔnsi fam da. N'afɔ nyinaa bɛsi akɔ dwonsɔ no so, ɔno nko ara deɛ, adɛn ɔfɛre, ɔnsi nkɔ dwonsɔ. Na dwonsɔ yi hyɛ ne ho, na n'ayase we no. Enti no, ɛba no saa no a, dwonsɔ no a wondwonsɔ ngu nna foforɔ mma no, ɛtae hɔ. Enti no, nea kidney no aprepare sɛ nka ɛbɛgu wo dwonsɔ twaa no mu no, esiane sɛ tank no ayɛ ma no nti, tube no ayɛ ma no nti no, na dwonsɔ no atae kidney no mu, na dwonsɔ no. Anaasɛ nsu fi no a kidney no ɛreprepare sɛ ɛmfi body no mu no, ɛyɛ nkyen. Enti na sɛ wodwo nsɔ koraa a, wo taste a, ɛyɛ nkyenkyen. Kidney nso na ɛmpɛ nkyen. Enti no sɛ dwo nsɔ no tae wa yaase na sɛ woandwo nsɔ angu na sɛ foforɔ no a ɛreba no ɛbɛtae kidney no mu a, ɛba ne saa no a na ɛresɛe kidney no. na ɛresɛe no. Instead of sɛ ɛbɛ release dwonsɔ regularly no, ɛnyɛ saa. Ɛnti no ɛba no saa a, wotumi nya problem wɔ wo kidney no ho ɛna afei nso wo dwonsɔ twaa no. Nti ɛba no saa a, rubber ɛna ɛwɔ sɛ wɔde yɛ dɛn? Wɔde hyɛ hɔ na w'adwonsɔ ayɛ dɛn? Afɛm. Ɛba no saa a, ɛyɛ disgusting paa. Hospital hɔ ara na wobɛyɛ dɛn? Wobɛwɔ because wonni self control biom. Pampers nso deɛ ɛmpa wo to da because ɛnya dew ketekete no ara na ɛwɔ sɛ ɛba out. Ɛnya dew ketekete no ara na ɛwɔ sɛ ɛba out. Enti no pampers nko ara. Enti hwɛ na hyɛ ne nso. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa, yɛ painkiller. Obi tumi nom para four at once. By few hours time na wasan anom bi. Ne nyinaa no, ɛyɛ affect

Na overdosage no ɛha kidney no enti na wokɔ hospital a wɔn kyerɛ wo sɛ pain killer we nom no baako by twelve hours time wasan anom baako wɔn nim sɛ sɛ wonom mmienu a ɛbɛha wo kidney no. Anaasɛ wonom no every four hours four hours a, ɛbɛhaw kidney no nti na wɔn se nom no one biara for every twelve hours. Sɛ woate nea meka no ase. Nti no sɛ wokɔ hospital na sɛ yɛma wo aduro na woba fie na wobɛhwɛ aduro yi, ah nti aduro nketenkete wei na wɔn se mennom, mennom no mmaako mmaako no, wodeɛ adwuma bɛn na ɛbɛtumi ayɛ? Wɔn na wɔnim nea enti a wɔkyerɛ wo sɛ nom no baako baako to prevent kidney problems. Sɛ woate nea meka no ase ha a, enti mo a mokɔ hospital na sɛ yɛma mo aduru a mo abuse no no, mo nso no ɛmboa mo. Ɛde kidney prablem ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛbrɛ wo. Enti no sɛnea yɛakyerɛ mo no, nom no saa ara, especially pain killers no. Enti nea ɛtɔ so mmiɛnsa nso no no. Nea ɛtɔ so nan no yɛ lack of vitamins. Obi wɔ hɔnom a ɔmpɛ fruit, ɔndi fruit, vegetables nso a ɔndi. Enti ɛba ne saa no a, vitamins a ɛwɔ ne mu no a ɛwɔ sɛ kidney no nya de yɛ n'adwuma no, Onnya. Na wobɛka sɛ na vitamins no koraa mpo no ɛne dɛn anaa? Ɛyɛ nnuane nnuro bi a ɛwɔ fruits ne vegetables mu. Vitamins yɛ milk yɛ vitamin A, orange yɛ vitamin C. Apple, ɛno nso yɛ vitamin C no ara. Enti no, nnuane Enti no, nnuane nnuro biara a ɛwɔ vitamins group no mu no yɛ vitamins. Wodi a, ɛbɛboa wo kidney no anaasɛ w'asaawa no. Enti abusuafoɔ, nea ɛtwa toɔ koraa a mede ba abɛsɔre no yɛ eating too much of meat, especially red meat. mogyanam. Na meka naa mono yi, obi bɛka sɛ na naa mono nso deɛ yɛɛ dɛn bɛpue mu wɔ ha? Woakɔ hospital da ma dɔkta aka akyerɛ wo sɛ mɛnwe naa mono bio? Anaa sɛ mogyanam? Nea enti a ɔrekyerɛ wo sɛ mɛnwe biom no ɛne sɛ ɛbɛha wo kidney no. Na after sɛ woawe mogyanam ne sradeɛ no awie no, ɛkɔ choki choki wo ntini mu ma mogya ne Nsuo a ɛdi afra no ntumi mforo yie na kidney no nyɛ bi na asɔ ne so na ayɛ dwonsɔ. Nti ɛba no saa no a ɛha kidney no, ɛho ba prablɛm. Sɛ wahu o, ahaa, ɛnti na maamefoɔ no ne ladies no wɔkɔ hospital. wɔn dɔkta sɛ ma wɔnwe mogya na wɔnwe amane, opoku ne asefoɔ ɛnam a yɛaho nko ara, dried fish nko ara. Ɛsiane wo kidney no a wɔpɛ sɛ wɔn protect no from damage no nti no ɛna wɔkyerɛ wo sɛ nwe mogya nam. Ɛnti no mede m'asɛm yi ɛreba awieɛ korakora no, kidney ɛyɛ very strong akwaa bi a ɛwɔ yɛn nipadua no mu. Ɛyɛ pɛ, ɛyɛ mmienu. Baako wɔ right na baako nso yɛ dɛn? Ɛwɔ left. Enti no sɛ wogyaagyaa wo ho na mmienu no nyinaa ho tɔ kyima a, na kyerɛ sɛ woda owuo mpa so no no. Sɛ woate nea mereka no ase? Ahaa, enti na obi kidney baako ho tumi ba prablɛm na ɛwɔ sɛ wɔyɛ dɛn? Wɔsesa ma no. Na ɛba no saa nso a, nipa no a wɔasesa ama no no, wɔde obi deɛ abɛhyɛ hɔ no, ɔrenyɛ strong bio. Sɛ wate nea meka no ase ahaa a, ontumi nyɛ strong te sɛ sɛnea first no na ɔteɛ no. Wɔyɛ ɛno no de yɛ temporal saving kɛkɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔrenwu. Sɛ wate nea meka no ase ahaa a. Enti no sometimes no ɛyɛ a na mente aseɛ sɛ ɛyɛ a ebinom donate wɔn kidney because ɛno na ɛrekuta wo, ɛno na ama wo ɛyɛ dɛn ɛrekɔ ba. Sɛ woate nea mereka no ase ahaa? Enti no sɛ wokɔ donate ma obi a, anyway, ebia na ɛyɛ very urgent a ɔmpɛ sɛ nipa no bewu nti na wayi ne kidney baako de ayɛ dɛ ɛde ama no no to save his or her life. Enti no guys mede m'asɛm no ba awieɛ yi, kidney ɛyɛ yasaawa a na mereka ho asɛm no, sɛ wohwɛ wo ho yie a wobɛnya ayɛ dɛn? akyɛ. Enti hwɛ wo ho yie ne w'aduane di mu paa, woate? Mhmm, na sɛ akoma nni hɔ a, kidney na ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Ebia na wo deɛ wondwen saa, sɛ, sɛ kidney, sɛ, sɛ akoma nni hɔ a, na kyerɛ sɛ ɛtoɔ ayɛ dɛn? Atwa. But me, me deɛ, me research mu no, sɛ akoma nni hɔ a, kidney yɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ a ɛbɛtumi agye wo nkwa. Sɛ wahu because nka ɛyɛ akoma nko ara na ɛyɛ biribi a adɛn nti ɛna sɛ obi kidney ho ba prabɛm a ɔtumi yɛ dɛn ɔtumi wu easily wadwen asɛm wei ho nti no mede mo asi next time no mede part two ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛbrɛ mo na me a mede content yi ɛbrɛ mo no yɛfrɛ me Awono Awono baako pɛ the remedy mama mesrɛ wo sɛ wobɛ follow me wɔ Instagram Facebook, TikTok at AwonoVibes, follow me ne yɛn catch more vibes na subscribe na ɛbɛboa wo na aboa yɛn nso.